An ech begréissen iech hei dann zu engem neie Projet vun engem ale Spill. So Mario Kart, jo ech hunn elo hei jo Enn vum Joer mol eng Kéier e bëssen op de Youtube Channel esou gekuckt a mer geduecht, Moment mir hunn esou gutt Mario Kart ni ge let's played, maache mer dat haut mol. An och wisou, ganz einfach, d'Spill huet 30 Joer dëst Joer krut. Ech selwer zum Beispill och nach 30 Joer bäi mir. An de Release Date war de 27 August 1992 an Japan. USA hat den éischte September déi grouss Chance an d'Europäer hunn et eréischt den éischten, also den 21 Januar 1993 krut. Dee Meechen ass nach, et waren Zäiten, do goufen d'Release Dates an de verschiddene Kontinenter aneschters gehandhaabt. Mir maachen hei ganz gemittlech mat 50 Kubik. Mir fueren natierlech Super Mario Kart, dann musse mer jo schonn. De Mario huelen. Dir gesitt och hei net vill Auswahlpapper zu hautzedaags. Fréier waren Jar Zäiten. Mir huelen e gudde Mario an mir fuere 50 Kubik an fueren eng Kéier de Mushroom Cup hei dann of. Op der éischter Streck hei, also gesitt, déi do ass keng onbekannten déi all Mënsch giff kennen an et ass eben esou mir fueren dat ganzt hei bëssen am Let's Show Format of. Hunn scho misst kucken hei wou ech iwwerhaapt hin drifte soll an och wéi eng Knäpp ech haut ginn. Ech spillen hei op der mat dem wéi soll ech soen mam Switch Online Modus bësse ronderëm. Do gëtt et jo do sou SNES Spiller déi mer kënnen huelen. An hei gesitt Der et och e bësse grafikméisseg natierlech, mir sinn hei an Montscha Joeren, awer eigentlech net ze vill. A wéi gesot, hei och d'Items, se leien um Buedem, d'Këschte goufen et deemools nach net. An och hei kucke mol e bëssen no vir ze kommen. Red Shells, och d'Items wäert ech e bëssen drop agoen. An ech genéissen och emol einfach e bëssen déi Musek hei, well déi ass herrlech. Gutt al Zäiten. Ech selwer hunn d'Spill och eréischt ganz spéit kenne geléiert. Wëll ech eben och, wéi gesot, 1992 op d'Welt komm sinn, genau esou al wéi Mare e Super Mario Kart. An jo, an der Zäit hat ee besser Saachen ze dinn, zum Beispill mat Pampers déi ganz Zäit maachen, wéi hei Course scho ze fueren. An hei gesi mer dann eng Banann, déi mer schéin ofgesniped gouf. An ass et et méiglich, wierklech dat do sinn och Bots? Nee, ech spillen net hei elo géint richteg Leit, kéint een awer bal mengen, esou wéi déi hei drop sinn. An Säit et och emmer ënnen cool Screens dat einfach och en donkelt op se salty grad ass an eis gären ofschéissen wëll. Also et ass net grad oder dat heiten muss ech scho soen. Wéi gesot 1992 ass Spill erauskomm an ech hu mer einfach geduecht mir sinn Team Lëtzebuerg, mir spille jo hei de Mario Circuit ént dee mer emol ofgeschloss hunn mat der 128 an 5 Laps geet et also ganz séier an och hei ass Switchen mat ze gesinn dat krackt, da wa se an d'Zil kommen ënnen dann souzesou verschwannen verschwannen an en Voilà, e puer Leit dréinen nach e bësse ronderëm. Dat war Mass Circuit 1, kenne mer jo och nach vu gewëssene Remakes. An dofir hu mer dann elo hei och, wéi gesot, 8 Spiller, 8 Charakter ginn et och wierklech just. Déi Zäit goufen et nach keng DLCs, Gott sei Dank, soen ech emol einfach. An hei gesi mer et da, mir kréien och 9 Punkten, dat an engem 8 Spiller Raum hei. Den zweete kritt 6, den drëtten een an de véierten, also den drëtte kritt der 3 an de véierte kritt een. An déi lescht 4 kréien ebe keng Punkte bäi. Ronn zwee a mir fueren da lo, dat misst normalerweis Downert Plains 1 sinn, ech mengen eis Mario Kart Profien déi jo dës Saison lo ofgeschloss hunn an en Divi-Win erausgeholt hunn, misst déi Streck och vläit nach e bësse kennen, bësse sou an déi Richtung et kéint goen vum Design hier. Voilà, ech probéieren hei och nei Tricker anscheinend no 30 Joer erauszefannen déi et net ginn, also ech warnen iech fir. Sou gudd spillen ech net. Geet mer einfach drëms et eng Kéier um Tel Youtube Channel ze hunn a wann ee vun iech e Profi ass op dem Maart kennt nach Scan häerzlech invitéiert fir eng Kéier net fir mech kleng ze maachen souzesoen wéi dat der elo geséit. Sou elo hu mer e bëssen eis Schwung op Ecstasy gehat an mir feieren einfach wéi gesot sou Jubiläum. Maart hat gëtt dësch Joer, Tel gëtt der 15, mech gëtt der och schonn 30 an Tel huet dës Saison oder dëst Joer besser gesot zwee mol eng Divisioun gewonn, den drëtten. Déi dräi, also wéi soll ech erklären, dräi Mol hu mer dat elo schonn hikrut. Nun hunn ech mer geduecht, setze ech mech heihinner a maachen hei eng kleng Zeen, well, Fun Fact, déi meescht vun iech waren nach net op der Welt an d'Häl, zemools d'Häl Leit, wéi gesot, déi och guer net dat hei Spill kennen. Ech hat Pampers och déi Zäit un, respektiv ech war eréischt Work in Progress, wann ech de Release Datum aus Japan mer ukucken. An verschiddener si eréischt 2000 a Kitties, déi léieren dat hei och mol kennen, wat eis al Leit deemools eng gutt Qualitéit hat. An et ass natierlech Retro, mee ech hätt mei fueren, mee ech feieren et an wéi gesot genéisst dat Ganzt hei a kritiséiert net mäin meng Drift Skills oder sou hei. Et ass eng schwéier, wéi soll ech erklären, eng schwéier. Kontroll fir hei einfach ze halen och, also eng schwéier Steierung en plus. Dir gesitt och do de Charakter wéi deen op der Cam ënnen ronderëm drifft. Mee iwwerholl elo vläit hei de Bowser mol, wa mer elo eis hei richteg uleeën an och bëssen duerch d'Gras a sou fueren. An dann ass dat déi éischt Plaz hei op, wéi gesot. Download Plates eent an dat war déi Zäit sou dat een och mat Zuele just geschafft huet. An déi nächst Läpp ginn ech da mol eng Kéier op d'Charakteren an déi mer och alleguer hei hunn. Do gesi mer et och un de Punkten an d'Zäitendifferenzen, dat si grouss Ecarten do, mir souguer de Koopa Troopa hat mer nach iewer ronnt gehuelen, dat mer dat matkrut hunn. An och einfach sou schéi classic dat de Mario do d'Zil een huet an einfach déi lescht 4 hin an hier dréinen, wëll déi gesot déi lescht 4 Kréie keng Punkten. A wann ee selwer eng Kéier op der 5 Positioun kënnt. Haut misst mer dat nach net geschéien. Ech läit mengen, déi nächst Part, kann ech mer net virstellen, kann dat och eng Kéier de Fall sinn. Wéi gesot, all Kapp gëtt eng Kéier gewiss. Ech wäert och net 150 Kubik oder esou bauen. Dat ass einfach Aart vun der Show. Mir wäerten dat net ganz duerchspillen. A mer ginn da elo op Ghosts Rally Nummer eent. An an der Zäit, wou et e bësse spooky hei gëtt, D'Eistertal hunn dat och hei nach Bord am Däitsche genannt. Jo, dee Méck Start kann ech am Mk. 8 Deluxe och nach emmer net an hei och souwisou net. Mee ech ginn eng Kéier e bëssen op d'Föhrer an. Et sinn der just 8 Stéck, déi kann een an eng Course Haus abauen. Fänken un mat Mario an hei hu mer de Kolleg Luigi scho gesinn. Also gesi se och alleguer op der Map haut. Dann hu mer och de Béis Bowser natierlech mat dobäi, deen zwar hanne gurkt ronderëm. Mën, den Donkey Kong Junior heescht dat. Dat war eben, déi Zäit huet deen net nëmme Donkey Kong geheescht, mee Donkey Kong Junior. Dat ass e bëssen och d'Geschicht vum ganzen Donkey Kong 10, déi déi do agebaut gouf. Hei ass se grad virun eis. Kucke mer, ob mer gläich laanscht e Schummel kënnen. Nee, mir brauchen e Schummel net. Dann kuckt scho mol hei, ob ech de Shortcut hikréien. Jo,

An lo nach de gudde Yoshi. Ech mengen d'Yoshi-Spiller kenne mer alleguer vun de Retro-Konsolen, dee muss natierlech och mat dobäi sinn. De Koopa, e bëssen iwwerrascht dat dee mat dobäi ass, well déi Zäit ass e bëssen nach méi in. Hautzedags ginn et bal keng Koopa-Leit méi, a wann ech mengen, wann ech an d'Hell misst zeréckkucken, deen eenzege Koopa-Fuerer, dee mer an Erënnerung bleift, ech mengen dat war deemools de JC402, also de Philippe, De Flëpp, mat deem ech dat deemools hei och gegrënnt hat, ee vun de véier Grënnungsleit, an ech mengen, hei verkacke mer et elo haut déi éischte Kéier, jo, well mer ganz gutt fueren, probéiere mol eist Gléck, an zum Schluss nach den Toart, deen och dann ronderëm guckt. Mer si elo ganz kleng, kucken, ob mer dat do nach hikréien, et gëtt also eng knapp Geschicht, a wa mer esou fueren, net? An den Donkey Kong ass virun eis, da luesse mer den Donkey Kong eng Kéier virun eis. Mä et war ganz kuerz eben eng Kéier erkläert. Opgelëscht hei déi 8 Charakteren, dir gesitt se och déi ganzen Zäit. Mir sinn eng Kéier Zweete ginn, et ass keng Schan. Ech sinn och jo mëttlerweil eleng am Alter, do muss déi éischt Plaz jo net ëmmer dra sinn, soen ech emol am Geck. Do emol jonk Leit, déi dat hikréien, déi et och zimmlech gutt hikréie mëttlerweil, mécht mir méi Spaass dann do nozekucken a selwer hei e bësse gemittlech ronderëm ze fueren. Wéi gesot, dann eng Kéier just Zweete ginn, keng, kee Weltunnergang. Den Donkey Kong loosse mer gär laanscht a mir ginn hei op eng Bowser's Festung, Dat waren deemols nach Zäiten. Also Bouser Castle eent, Dir mierkt och einfach, zueleméisseg ass emol eppes hannendrun. Da kënnt Dir Iech jo virstellen, wat d'nächst ke geschitt, dat do och dann eng zweetche vläicht hannendrun ass. Dat sinn d'Noncher Jore gewiescht, bis 1992, 1993. Do hat Nintendo nach net eng grouss Basis, wéi se et hautdesdaags hunn, wou se einfach kënnen DLC, DLC an DLC erausbréngen mat ale Retro-Strecken. Mee mussen d'Mario Kart-Geschicht hei emol ufänken. Mir fänke se ganz schéin hei un. Also haut sinn ech och iwwerrascht wéi ech d'Schrift och hikréien, soen ech iech éierlech. Bon, an dann hat Mauer fuere kann ech och nach ëmmer, also dat ass net de Problem. Jiddwerfalls eng schéin Bouser Kaassel Streck, wann ee se kënnt riit ausfueren. Och hei déi Steng Tombs misste se jo nach ëmmer heeschen. An do gi mer och eng Grünschelme friessen. Also Coinsvallée, ganz schéin. An et ass einfach och déi Musek. Einfach den Glanz. Ech sin alt bessen vläit traureg dat ech net éischter op d'Welt komm sin fir dat do als Kand och méi ze spillen, well ech ka mer vill virstellen dat verschidden Leit vun iech déi bessen méi aal sin wéi ech, déi vläit schon Richtung 40 Joer dann mëttlerweil och schon gin oder gaange sin, déi dat hei gären an hir Kandheet gefreakt hun. Also wann ee vun iech dat hei nokuckt a wierklech eener vun der aaler Gamergeneratioun ass, dass dass am Fong d'Grënnungsgeneratioun vun de Gameren, gëtt roueg an d'Kommentarer schreiwen är Nostalgiemomenter hei A wann der besser kënnt fueren, sinn och ëmmer oppe fir de Leit eng Kéier hei ze weisen, ze demonstréieren, wéi gutt se sinn an dem Spill. Mäi Respekt hutt der, wëll ech fueren hei egal wat zesummen. Et geet zwar duer am 50 Kubik, mee gleeft mer, hannert 50 Kubik geet dat hei definitiv net duer. Mir ginn einfach souguer fäerdeg iwwerrollt. Dat ass och eben hei de Punkt. Dir mierkt et, zwou Etappe huet net nëmme véier Strecke wéi mer dat aktuell hunn. Mir sinn elo an der véierter an et kënnt nach eng duerno. An hei hu mer dann och eng Kabouser Kasse gewiss. Reebouschstreck gëtt et och, wäert mer eben nach méi spéit vläit gesinn. Déi misst se och kennen duerch DLCs warscheinlech. Hei ass et natierlech an den DLCs nach net opgeploppt, wann ech mech esou erënneren. Et ass natierlech och mat souvill Mario Kart, bis elo mëttlerweil Mario Kart Tour, kann ech den néngte Mario Kart och am Fong definéieren, quitte datt och e Crossover ass. D'Marker Dag, d'Marker Dag Deluxe kann een definéieren als dat nei Mario Kart, kann ee scho bal soen, dat een 10 Mario Kart Deeler insgesamt huet an deenen 30 Joer wou Mario Kart existéiert, dat do vill Strecken zesummekommen. Ech hoffen einfach esou Best of enges Daags, wou all Strecke eng Kéier mat drop ass op enger Switch 2 oder Switch, ech weess net wéi een et soss kann nennen, op enger neier Konsol. Ech hat mer erhofft, dat fir 30 Joer eppes méi kënnt, mee bon, mir hunn d'DLC Streck elo, Marker Dag Deluxe, hu mer heiansdo mat méi e bësse spillen nach. An hei gesitt der et dann erëm, déi cool Cutscene einfach zwëschent de Coursen, wou eng 4 Leit ronderëm dréinen. Déi Musek, gell, ech feieren se. Leider net meng Kandheet, wéi gesot, ech hunn dat Spill ganz spéit eréischt kennegeléiert duerch, ech mengen op der Wii war dat en plus, wéi konnt dann mol d'Virtual Konsolen déi éischt Kéier an Kontakt kommen. Dat heescht, si ass 2010 mäin Channel ze goen, déi Zäit eréit, wou ech dat hei Spill kennegeléiert hunn. An awer 2022 sëtz ech hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg an ech kommentéieren dat Ganzt e bëssen. Jo, ginn och einfach widmen dat Spill dem 30 Jubile 30 järege Jubiläum vu Mario Kart. Drescht Joer laang kréien d'Leit e laanscht Gesiicht, also laanscht d'Sabbelt, kann ee sou schéi soen op Lëtzebuerg. Drescht Joer laang Banannen an d'Gesiicht kruten an alles. Geeschter klauen engem Item, Green Shells, Sweat Shells oder soss scho wat, do kann ee sech dat hei emol da gönnen. Esou, an Dir mierkt et, mir si ganz kreativ déi Zäit gewiescht. Final Course a mir si Magessuer, Kurt, d'Nummer zwee schonn, also dat mam Start. Kréien ech och net méi heihin. Elo ginn ech komplett hei an d'Feld no hanne geréckelt an ech muss eng Kéier eng Ophuelcourse hei maachen. A vläit net an d'Potto rennen. Do mierkt Der och, ech ka snipen, ech kann duerch déi Röhren hei snipen och. An do mierkt Der och einfach d'Qualitéit, si fléit iwwert mech hei uewen hin an hier. Et ass wierklech och hei eng Sprongpassage, déi e bësse geféierlech ass. Ech mengen, elo war op mar en Nintendo 3DS eng Kéier remaked ginn. Op der Switch an op der Wii U hunn ech se elo net an Erënnerung. D'Mario Circuit 2, wéi gesot, och do schéin Hopser. Mir mussen eis e bësse lues no vir schaffen, vläit jo awer nach rëm an d'Top 4 ze kommen hei. Ech mengen, d'Victoire kann eis kee méi ofhuelen. An hei mierkt een einfach och, wann dat elo de Bowser gewiescht wär, wär ech elo schonn fort gewiescht, well d'Gewiichtsklassen waren déi Zäit nach wichteg, haut vläit lo net méi esou vill. Ech mengen Mario Kart, Mario Kart Wii war deemools de leschten Deel wou s de einfach nach konns d'Leit eraushuelen aus dem Wheel an erofschmäissen an alles. Ech mengen Mario Kart DS bleiwe mer souwisou dobäi, dat war dat Bescht fir en Tour op der Reebouschstreck erofzeknuppen a mir sinn elo jo mëttlerweil op zwee ukomm a kucke lo vläit op déi éischt Plaz fir eis awer sécher ze kommen hei a Lap Nummer 4. Esou och 5 Labs also Time to Alemore, eng Kategorie op eisem op eisem TL Site. Ass zwar schon éiweg keng Recorder méi komm, et ass och mëttlerweil schwéier wëll et kann een diskutéieren wat op een d'Original spillt oder op et op engem Art Emulator oder sou, do sinn d'Zäiten net ëmmer och déi nämmlecht, zemools d'Vitess och vum Spill bëssen ugepasst gëtt mat der Zäit, bësse sou awer e gewësse Spiller neefes ka bäibehalen. A mir kréien op eenemol einfach Stär. Also deemools hu mer och scho gehackt, wéi et ausgesäit, ne? Verschidde Leit op GitHub am Land, déi dat néideg hunn. Mee do gebitt een awer och einfach d'Items 10 mat Stär op eent. Alles easy, gudden Ofschloss hei. De Mar remet nach eng Kéier seng Fangeren hei an d'Lut, de feiert nach eng Kéier an da gi mer schonn an d'Sigesäerung an schonn hei de Schluss vum éischte Part. Also dat hei ass esou e bëssen en Advents-Special, dee mer iech bréngen. Leschte Weekend ass elo näischt komm. Well mer do d'Entrou Finals hate fir dëse Weekend, dann denken ech ka mer dat erausbréngen, och wann net dann eréischt Mëtt Dezember. Da gëllt nach dicks Dir mat erageholl. Dir gesitt och d'Zäiten, denken ech, also et ass scho e groussen Delai do dranner. An da komme mer zur Siegesehrung, déi ech Iech elo haut mol weisen. An d'nächst Kéier wäert ech eppes drop uschwätzen, well dat war e bëssen e Skandal deemools an den nonzeger Joeren. Do huet misse Saache erëm zenséiert ginn. Ech loossen Iech hei mol déi onzenséiert Versioun lafen. Do ass dann dee schéinen Fischi deen hei kënnt, deen eis de Pokal op de Kapp schmäisst, deen och op de Buedem knuppt, also d'Blechmaterial ass dann scho gutt futti. D'Champeslaasch gëtt opgemaach an ech soen iech Merci fir d'Nokucken. Mir hunn déi éischt Plazen haut erreecht. Donkey op der zwee. Great Race och Merci un iech fir d'Nokucken an da gesi mer eis nächst Kéier hei zeréck um TL Youtube Channel. Schéine Sonndeg nach gewënscht an Ciao Ciao ären TL Bendeker.